Il-mistieden residenti tagħna Matteus b'dik id-daħqa jkun ħajn fajt ħaq kull darba li jarani. Kif inti? Tajjeb, tajjeb. Inti kollox sew? Jiena kollox sew, kollox sew. Illum għandna tema ħelwa ħafna. Engagement parties u palma taf engagement teach, okkazjoni importanti f'jum it-tfajla tkun kunu nippruvaw nidru l-aħjar li nistaw. Mela, jekk jiena għandi l-engagement wara l-bib, ġifiri per eżempju, ftit tal-ġranet oħra, ftit tal-ġemgħat oħra, u nixtieq nitlef dawk il-5 kilo żejda. Ek, ta' malaj, malaj, malaj. Hemm xi tip ta' eżerċizzju li nista' nagħmel biex nitilfu malaj, malaj, malaj, malaj. Mhux essa, ċifimni, ġifieri. Jiddependi, eh, jiddependi manka ċertu sajzi li nkunu diġà, ġifieri. Iktar manka manka ħna nkunu daqsxejn eh, obis, forsi anka kategorija oħra jdu l-obis tu. ehm, fejn l-obeżità tkun daqsxejn qawwija mhux ħażin. Hemmhekk illi meta aħna nibdew nagħmlu ċertu bidliet f'ħajjitna, pereżempju bdew niklu aħjar nibdew nagħmlu anka training, il-weight iktar faċli li jinżel għaliex għax ġismek għandu iktar qisu x'jaffordja li jneħħi. Però inqas ma jkollna xi ħamżejjed, iktar ġisimna ħajkun qed jilab logħba ta' prevenzjoni ngħidu, ġifieri mhux se jħallina nitilfu ħafna xaħan f'salt għaliex għax dak huwa perikoluż anke għal ħajjitna. Jiġifieri ġisimna jaf illi jekk m'għandux ċertu storage u hu ħa jinqabad, pereżempju jew b'marda jew b'xi ħaġa daqsxejn iktar threatening, daqsxejn iktar ta' theddida għal ħajjitna, aħna faċli illi nkunu vera ħażin, forsi anke nirriskjaw il-mewt. Allura dak il-fat loss hu dejjem ħa jara illi aħna għandna nqar ftit, tal-inqas, ftit fett madwar anka partijiet importanti f'ġisimna, speċjalment biex jipproteġu l-organi. Jiġifieri permettili jekk mhux qed nifhmek tajjeb, dawk it-tfajliet speċjalment li forsi qegħdin dak il-ftit kilos taf kif tajta rejħa sa kun itlef dik it-tikka żgħira nħossni l-libsa toqgħod aħjar jew jien inħossni aħjar. Ġieli ma tkunx daqshekk faċli. Minkejja li huma jkunu jidhru tajjeb u tajtu le żewġ kilos, tliet kilos kollox, xorta tkun diffiċli. U speċjalment fi żmien qasir, jiġifieri jekk il-persuna kienet diġà qed toqgħod ħafna attenta, qiegħda tagħmel kollox ejja ngħidu kif suppost forsi taħt gwida professjonali, u hija tbaqgħalha dik it-tikka fett, ma jistax ikun dak daqqa waħda jisparixxi b'xi ħaġa tal-mirakli. Iva, hemm manipulazzjonijiet ta' jiġifieri hemm techniques tekniċi tajjeb illi nistgħu nagħmlu permezz ta' Panċira. Iktar kont nsemmilek li kelli jiena ġifieri hemm ċertu tekniċi li anke nutritionist ikun jista' jigwidhom ta' x'jistgħu jagħmlu forsi forsi biex anke ġisimhom f'dawk il-jumej iżomm naqra inqas ilma. Ta' imma sinċerament dawn huma affarijiet li ħajdumu sigħat ħajdumu sigħat biss għax imbagħad malajr nerġgħu nġibuhom lura. Kemm huwa importanti li wieħed jagħmel tassijiet tad-demm biex ikun jista' jiċċekkja u jżomm lilu nnifsu kemm jista' jkun infurmat fuqu nnifsu stess Eh, jekk għandux forsi xi problemi moħbija li ma tkunx taf bihom. Din interessanti li tiġri normalment ma' nies li jkun qed jippruvaw minn kollox. Però qisu għal xi raġuni m'hemmx li jagħmlu ċertu differenza fil-mod kif jidru. Ħanerġa' ngħid fil-mod kif jidru mhux fuq il-miżin, għax il-miżin jista' jkun illi jingannana bl-ikbar mod possibbli għaliex mirejl. Għax min pereżempju ma jkunx qed jagħmel ċertu exercises illi bihom se jsaħħaħ il-muskoli tiegħu, pereżempju, anke nisa, ġifieri mhux irġiel biss, importanti. Anke nisa illi jagħmlu dak li jgħidulu muscle toning. Jekk aħna ma konniex nagħmlu dawn it-tip ta' exercises qabel, iċ-ċansi li dak il-muscle jiżviluppa u jikber ħa jkun ħafna ikbar minn persuna li ilha, pereżempju, snin twal titrenja. Mela iktar ma ilek titrenja, inqas għandek ċans li ttella' muscle. Kemm tistema' ironika, però huwa verità. Illi jkun hemm min jgħid isma' niżlet żaqqi. U jiena, b'xi mod, il-wirt kważi bilkemm iċċaqlaq. Dak għaliex? Għax għadna fil-bidu, għadna qed intellgħu bil-mod dak il-muscle, għadna qed ninvestu tajjeb f'dak il-muscle, għax 'il quddiem, anke l-istess muscle li tellgħajna, ħa jgħinna biex inkomplu nitilfu x-xaħam għat-tul taż-żmien. Jiġifieri, mhuwiex il-miżien kollox. U kif ngħidu dejjem, anke jekk mara tqaxxar xagħarha, Iġa tilfet minn fuq il-miżin, ġifiri, tant ma jgħid xejn illi pjuttost ħaj ingannana. Imma f'każijiet illi jifa dak li jkun qed jipprova minn kollox. Għandu gwida professjonali u xorta mhux qed jara bidliet, ta' min niċċekkjaw anke forsi nagħmlu full blood test għax anke jista' jkun ċertu hormones illi they are misfiring jgħidu bl-Ingliż, jista' jkun li l-hormones ma jkunx qed jiffunzjonaw bħas-soltu biex ngħidu hekk. Il-mediċini jista' jkollhom effett? Bla dubju, hemm numru ta' mediċini li anke Fuq il-leaflet stess jgħidulek possible weight gain, jew inkella per eżempju increased appetite, fejn dak li jkun jiekol iktar. Allura iva, dawn jistgħu jkollhom effett. Jekk naraw li kien hemm sudden weight gain, importanti ħafna nitkellmu ħat-tabib tagħna, għax jista' jkun irrekomandalna xi ħaġa alternattiva. Ġifieri importanti mhux noqogħdu ngħidu le għax hekk qalli. Jista' jkun li dak it-tabib ma kellux f'moħħu li inti ħa jkollok dawk is-side effects, mela tkellem miegħu ħalli jiggwidak aħjar, importanti. Mela għandek persuna li hija healthy jew tħossha healthy, ħa ngħidu hekk għax ġieli taħseb li inti healthy u ma tkunx. Eh, tidher tajba, però xi raġuni oħra xorta għadha ma tistax titlef il-wejt tagħha. Ekku.
X'issa jkunu raġunijiet? Kif qed ngħidu ġifieri hawn min ekku prosi, ġifieri pereżempju hemm min ikun diagnosi li għandu hyperthyroidism, anzi skużani, hypothyroidism, bil-kontra, li t-tajroid tkun qed taħdem bil-mod tajjeb u f'dak il-każ anke hemm jiġifieri mediċini illi tabib ikun jista' jiggwida l-persuna. U hemm kundizzjonijiet oħrajn iva, anke sempliċiment il-contraceptive pill, Mireille, li naraw ħafna nies illi meta jkunu bdew ċertu tip ta' brand tajjeb jew ċertu tip ta' contraceptive pill ikun hemm anke weight gain. Però. Kif qed ngħidu, t-tabib jista' jiggwidana anke fuq dan il-qasam. Min-naħa l-oħra, min ikun ċertifikat illi kollox huwa sew, mela ħareġ il-blood test all right, għamilna forsi anke proċeduri oħrajn li sabu li kollox sew, però xorta mhux qed issir il-bidla, normalment naqgħu fuq numru ta' żbalji komuni. Fosthom illi jkun minn għalina li qed nieklu inqas milli fil-fatt qed nieklu. Dak huwa żball komuni. Number two, jkun hemm min jaħseb li qed jagħmel iktar exercise, allura qed jaħraq iktar kaloriji milli fil-fatt ikun qiegħed jaħraq kaloriji. U jkunu dawn it-tip ta' perceptions hemm min imur l-estrem l-ieħor, jagħmillek perjodu, pereżempju, dak li jgħidulu crash dieting, fejn il-persuna ma tiekol kważi xejn, jew tiekol vera ftit għal tul ta' żmien. X'jiġri? Għall-bidu forsi tara ċertu riżultati, għax ġismek qisu ħa jkun fi stat ta' sorpriża, li jgħid illallu, dan mhux qed itini enerġija, mela ħa nipproduċi l-enerġija Mhix xi ħamil li għandi storjat. U mbagħad, tant ġismek draħ, anka dik id-dieta li hija ħażina, illi inti jekk anka għadek qed tikol l-istess kif kont qed tikol ftit tal-jum qabel, fejn ma kont qed tikol xejn, xorta ġismek mhux se jħallik tkompli titlef ix-xaħam. Allura, iva, jista' jkun ukoll li l-persuna ma tkunx qed tikol biżżejjed U dik ħa tagħmel iktar ħsara milli ġid, speċjalment fit-tul taż-żmien. Importanti ħafna. Ħafna raġunijiet għalfejn. Ħafna, kollox jaħdem. Huwa daqshekk diffiċli nitilfu l-weight. Jiena għadtu lest ħajtina sigriet li nista' nitilfu ħames kilos sa malajr imma. L-ikbar sigriet, l-iktar ħaġa tista' ssir kważi ċumbum, huwa naqtgħu z-zokkor. Xi ħaġa li nisimgħu għaż-żmien, però ħafna nies. Iż-zokkor għax hawn min jgħidlek il-ħobż u l-għaġin. Mela, Il-ħobż u l-għaġin, meta anke jissarraf, biex nużaw kelma sempliċi, f'ġisimna, ħa jissarraf f'zokkor. Zokkor, mela. Jiġifieri xorta.
Però hemm gradi differenti, hemm jiġifieri zokkor li nżidu mal-kafè, pereżempju, li huwa fost l-agħar. Table sugar, pereżempju, huwa tip ta' zokkor ħażin ħafna. Imbagħad hemm tip ta' zokkor illi anke jiġi mill-frott, li huwa zokkor naturali. Ma dak ukoll qed tarah. Le, mhuwiex fl-istess kategorija. Jiġifieri hemm tipi differenti ta' zokkor illi però f'ammonti kbar, anke jekk ikun zokkor tajjeb, zokkor naturali, xorta mhuwiex se jgħinna. Jiġifieri, li neliminaw iz-zokkor tal-inqas, zokkor artifiċjali, zokkor illi jgħollilna anke, kif se naqbdu npoġġuha b'mod, b'mod, b'mod sempliċi ħafna. B'mod diplomatiku għidilna.
Li jgħollilna dak li jgħidulu il-blood sugar levels, jiġifieri z-zokkor fid-demm, nistgħu npoġġuha hekk. U imbagħad, da' zokkor fid-demm iktar ma jgħola, Mireille, iktar ħa jistabgħat mal-art f'daqqa, mal-art mhux jiġifieri. Iktar ħaj jistabad mal-art. Ehm, u l-ħaj jiġri ħajkun il ħerġa qabadna l-ġuħ. Jerġa' qabadna l-ġuħ, forsi nerġgħu morru għall-istess ħaġa u nerġgħu nbdew is-cycle. Erġajt ollejt il-livell ta' zokkor fid-demm, erġajt waqqajtu u nibqgħu sejrin hekk. Mhux ta' b'xejn kun hemm min jgħidlek, għadni kemm kilt ikla ħelu, Reġa' qabadni l-ġuħ, x'inhu jiġri? Tipikament dan ikun il-każ. Jekk nieklu ikel illi dal-livell ta' zokkor ma jagħmlux daqshekk impatt għoli, aħna ħa nibqgħu stabbli anke l-enerġija tagħna ħa tkun iktar kontrollata u rilaxxata biż-żmien flok ħafna enerġija f'daqqa mbagħad nerġgħu niġu back to square one. Kieku kelli nsaqsik li mhu l-aħjar tip ta' exercise, huwa l-cardio li mhu l-aħjar tip ta' exercise? Mela irridu combination tat-tnejn. Irridu exercises illi jużaw purament il-qalb. u cardio tfisser qalb, biex nagħmel daqsxejn spunt żgħir. U anke rridu exercises li jsaħħulna l-muskoli, mela exercises li fihom qed nużaw il-weights. Issa l-weights mhux bilfors ikunu dumbbells, ħadid jew tal-plastik, skont xi jkunu, però nistgħu nużaw anke ġisimna stess. Hemm dawk li jgħidulhom body weight exercises, fejn inti qed terfa' lilek innifsek, biex ikollna ftit idea żgħira. Però dawn, li huma importanti ħafna, mhumiex just biex jibnulna l-muscle, Però kif tkellimna anke ftit meta bdejna llum, Mireille, huwa għar-raġuni li dak qisu investiment illi 'l quddiem il-muscles mhux se jibqgħu jikbru, all right, għax kulħadd qisu jasal f'ċertu punt fejn jibda jnaqqas, però inti ġismek stess ikompli jiekol mix-xaħam li għandek storjat għax investejt f'dan il-muscle matul iż-żmien. Jiġifieri dik xi ħaġa importanti. Kif qed ngħidu, mhux ħa jsir fl-aħħar ħamest ijiem qabel l-engagement party. Dan huwa xi ħaġa rridu naħsbulha minn snin qabel.
Snin, di tinsema' kerha minn snin qabel, minn ġimgħat jew minn xhur mhux daqshekk, però minn snin. Ifhimni, għax iktar ma inti tagħmel anke pressure fuqek innifsek, u x'inhuwa stress? Stress mentali, illi fi żmien tliet xhur irrid niġi fl-aqwa forma ta' ħajti. All right, nistgħu naslu b'xi mod, però b'konsegwenzi li jistgħu jkunu anke perikolużi. U forsi anka jajjuna daqxej iż-żejja. Ma ħna madnilekx li imbidlu, għatlek kem titlew dak il-ftit, vera, naqbel miegħek. Iva. Naqbel miegħek li wieħed meta jagħmel id-dieta jrid joqgħod attent ħafna u ma nasqux xogħol. Tajba qedaw, inqas m'għandek żmien, iktar minn tħad tagħmel xi ħaġa estrema, iktar ħad kompli tiekol minn dak il-muscle li forsi anka inti rabbejt. Jiġifieri jista' jkun li x-xogħol tajjeb li għamilt matul is-snin Kważi kważi ħassart nofsu meta inti mort għal dawn l-affarijiet estremi. Importanti. Mela, importanti ħafna qegħdin ngħidu hawnhekk illi isma' l-iktar ħaġa huwa li tnaqqas iz-zokkor. Dik hija l-iktar sigriet li nistgħu ngħidu hekk, illi mill-ewwel ħa jħalli riżultat, mill-ewwel. Allura iktar ma nnaqqas il-zokkor iktar ħa nitlef piż malajr. Bla dubju. Issa ħa nerġgħu ngħidu, mhux kull zokkor huwa l-istess, jiġifieri l-karboidrati jinqasmu fuq spektrum kbir. Nevitaw dawk l-affarijiet. Meta ngħidu l-karboidrati qegħdin ngħidu l-ħobż, l-għaġin u x'hekk. Pereżempju. Patata, chips u x'naf jien. Frott minn kollox. Tajjeb, hemm kategoriji, hemm daqsxejn numru kbir ta' items taħt il-kategorija. Però jekk neliminaw. Il-frott jaqa' taħt il-carbs ukoll? Iva, il-frott jaqa' taħt carbohydrates. Interessanti. Interessanti ħafna.
Jekk neliminaw iz-zokkor artifiċjali mela aħna qed nitkellmu fuq ħelu, fuq deżerti, Fuq dak iz-zokkor ta' mal-kafè, dak iz-zokkor ta' mat-te. Dak huwa Cocktails. dak huwa z-zokkor artifiċjali. Dak huwa z-zokkor artifiċjali, anke l-famużi cocktails. Dak li tkun qed Cocktails tgħid ħa nieħu ukoll. drink, u żgur. Dak id-drink mimli L-alkoħol zokkor naħseb apparti jiena. alkoħol, eżattament. Jiġifieri anke l-alkoħol minnu nnifsu huwa ingredjent li bl-ebda ebda mod mhu se jgħinek. Però ironikament, biex anke għal dak li jkun forsi li jieħu xi drink fil-weekend inserraħlu moħħu, ċertu studji sabu l-aħjar tieħu xi drink wieħed minflok ma tieħu xejn, anke minħabba l-ansjetà, mill-mod kif inti tintegra. mas-soċjetà, tajjeb, jiġifieri kultant anke ammonti żgħar jistgħu jgħinuna mhux ifixkluna biss anke fejn jidħol l-alkoħol. Jiġifieri inżommu daqsxejn bilanċ bħal dejjem. Mela jekk xi ħadd imqar jgħaddilu minn moħħu li jitlef ftit weight għall-engagement, idealment ibdew aħsbu minn ħafna qabel, tajjeb li ngħidilhom tħallux għall-aħħar ftit.